Bon, ech sinn deemools gestroft gi wéinst 3 Kilo Kokain, zu 15 Joer Prisong an enker liewenslänglech fir anscheinend, well ech soll zwee Leit ëmbruet hunn aus dem Milieu. Duerfir krut ech enker liewenslänglech an ech hunn elo gemeet 24 Joer 9 Méint an ech sinn elo, wéi all Mënsch weess, plus ou moins sinn ech eraus während 5 Méint an do si vill Saache geschitt a 5 Méint an dat wëll mir Iech e wéineg erklären. Natierlech envisagéieren ech fir deemnächst oder wéineg spéider, wéi d'Affekoten da wëllen, fir en neie Prozess ze kréien. Eng Revisioun heescht dat dann. Well do si vill Saachen, wou net riit gelaf sinn. An ech menge mir sinn an engem Rechtsstaat. An engem Rechtsstaat huet jidderee Rechter. A meng Rechter si mat Féiss getrëppelt ginn. An dat kënnt elo deemnächst, an engem Buch kënnt dat och zum Virschäin, ech géif soen d'nächst Woch. Jo, ech hunn ëmmer, ech hunn mech ni am Prisong gefillt, ech war ëmmer mat de Gedanken dobaussen an ech hat mer och vun Ufank un ëmmer eng Feuille de route gesat. A wann ech dann awer héieren hu vu verschidde Leit, wéi d'Psychiatere wou gesot hunn, Här Peiffer, wéi gitt Der dann nach eenze baussen, d'Welt huet sech geännert, dann hunn ech ëmmer gesot, d'Welt huet sech net geännert, déi ass nach eemol esou ronn wéi d'Anermol. Bon, ech hu mech och ni gogelooss, dass, dat seet och haut jiddereen, well ech keng Droge geholl hunn am Prisong a well ech och keen Alkohol dohewe fabrizéiert hunn, keng Pëllen. Ech war, jo, duerch Kënstler, dat huet mech och e wéineg gerett dohennen an dann och déi Leit wou mech ëmmer ënnerstëtzt hunn an dat ass ganz wichteg. Et geet dir, dass de ganz e wéineg Sport maachen am Prisong, dass de Leit hues wou dech ënnerstëtzen an dass de Kapp ëmmer kloer hues an dass de weess, kanns op déi Leit verzielen wou dech ënnerstëtzen, dat ass wichteg an da kanns de och virukommen. Ech si viru komm aus deem einfache Gronn, well ech en anere Charakter hu wéi verschidden aner Leit. Et si ganz aner Leit, aner Leit sinn aneschters gestréckt. Ech kann och aner Leit verstoen. Do ënnen hu se keng Perspektiven. Si hunn näischt anescht ze maachen, wéi Drogen ze huelen oder Conso oder Alkohol unzesetzen oder Pëllen ze huelen. Si kréien dat och ab und zu ganz einfach verschriwwen. Do natierlech gëtt sech am Prisong och net ëmmer ëm d'Leit adequat bekëmmert. Dat ass e grousse Problem. Natierlech, ech wëll elo hei alt erëm kee wier de Pranger stellen, d'Jonge wëllen dat och net ëmmer hunn. An do sinn esou vill Leit doënne mat Pathologien, wou ni dono gekuckt gëtt. Et ass, de System ass net einfach. Et ass alles e wéineg komplizéiert. Also ech sinn elo ganz genau 5 Méint dobaussen. Ech hunn eng Wunneng kritt. Ech hunn déi elo miwwléiert. Ech réen elo, d'nächst Woch gëtt mäi gëtt den Uewe placéiert, kann ech weiderschaffen an der Poterie. Ech sinn am gaangen eng Associatioun ze grënnen, déi heescht Second Second Chance. Wéi gesot, mäi Buch kënnt d'nächst Woch eraus. Ech sinn op ganz gutt Leit gefall, wéi zum Beispill d'Joffer Elsa Becker, dat ass Penalistin a Juristin an dat ass deemnächst gëtt dat och Kriminologin, dat huet mech acceptéiert. wéi ech sinn, an wann ech haut souwäit sinn och, dann ass et och e Stéck duerch hatt, e grousst Stéck souguer duerch hatt, well mer Vertraue geschenkt huet, an och déi Leit ronderëm, wéi de Serge Kollwelter, de Guy de Muyser, de Mathias Schiltz, de Vicaire, de Claude Frisoni, den David, voilà, all déi Leit hu mech eben ënnerstëtzt, a wann et nëmme moralesch war, dat geet schonn hei an zur Dier, de Rescht kënnt vum selwen, an ech wëll gär schaffe goen, an ech wëll net vum RMG ëmmer liewen, voilà. Also et ass am grousse Ganzen net einfach, aus deem einfache Gronn, wann d'Leit aus dem Prisong kommen, si se och nach dono net méi an engem État normal an hunn och da Schwieregkeete fir sech ze réinseréieren, well se och, och wann déi offiziell Leit do si fir se ze ënnerstëtzen, hu se net ëmmer Courage fir ze ënnerstëtzen, fir d'Ënnerstëtzung ze froen. An heiansdo hunn ech och héieren, déi vun ADEM zum Beispill, Déi giffen net genuch maachen, fir dass en Détenu eng Aarbecht fënnt. Bon, ech hunn elo déi Chance gehat mat der Keramik, wéi gesot, mat menge Leit ronderëm. Ech muss mech och beweegen, ech hunn och de Charisma, fir mech ze beweegen. Mee dass dat net evident ass, fir eng Wunneng ze fannen fir en Eenzelen, do si jo och aner Leit, déi fanne keng Wunneng, dass fir en Détenu nach eng Kéier méi schwéier ass, eng Wunneng ze fannen, eng Aarbecht ze fannen, Leit ze fannen, wou een e wéineg Confiance maachen. Dat ass fir en Détenu nach ëmmer méi schwéier wéi ee wou nëmmen d'Aarbecht verluer huet. Et ass natierlech esou, wann den Här Schmit seet vun ADEM, also den Aarbechtsminister, Mir mussen alles maachen, fir d'Leit erëm op d'Aarbecht ze bréngen. Dat ass richteg. Mir mussen och alles maachen, datt d'Leit erëm aus dem Prisong an d'Sociétéit agegliddert ginn. Dat ass keen einfache Wee, ech weess et, a mär wëlle mat eiser Associatioun och natierlech dozou bäibrénge mam Stat zesumme schaffen, fir do eng Ännerung ze kréien. An do sinn Ännerunge méiglech, obschonn ech weess, dass d'Welt net ze retten ass, mee et si Méiglechkeeten do, fir Leit ze occupéieren, och wa se aus dem Prisong kommen. Majo, mär schwätze jo ëmmer vum Liberalismus. Firwat gëtt et am Liberalismus dann net eppes wéi zum Beispill, ech huelen elo e Beispill, Manternach? am private Secteur, dass en déi sech mol ëm esou Leit bekëmmeren, déi hu villäit eng aner Approche wéi elo déi Leit vu Manternach, wou villäit, ech mengen, dat gëtt vum Stat nach alles geréiert. An dann feelt eis och un engem Centre de réinsertion, et feelt eis, ech weess och, dass ech net kann doriwwer vill Wieder verplemperen oder soen, mer hu keng semi-liberté an der Stad. Dat ass e groussen Nodeel. Mär spären och Leit vill ze vill oft ewech. Mär hu manner näischt fir d'Mineuren. Ech weess och, dass Leit wéi Détenuen dat och net ëmmer akzeptéieren, och net ëmmer wëllen. Mee do si Leit, déi wëlle gären aus der Schäiss erauskommen, wéi ee seet. An do muss méi gehollef ginn a méi Usätz gesat ginn. Well et ass jo och esou, mär hunn d'Gesetzer a mär wësse wou d'Problemer sinn. An Mär kënnen se net léisen. Firwat kënnen se net léisen? Ech weess net. Ech stelle mer heiansdo vir, mär hunn alleguer e Bam géologique a mär giffen nach alleguer vun de Beem erofklammen. Well esou stellen ech mer dat heiansdo vir. Mee d'Leit si gewollt fir eppes ze maachen, mee just si mussen den Ustouss kréien fir eppes ze maachen. An esou geet et mär am Moment. Iwwerall wou ech hikommen, soen se, e parcours sans faute, Ech wëll och näischt anescht maachen, wéi dee Parcours so faute, sans faute. Ech weess, mir hunn och Aléaen de la vie, dat ass net einfach fir keen. Jiddereen huet et schwéier a mir mussen dat einfach kënnen iwwerbrécken a méi ass et net. An elo hunn ech jo nach dee ganz gudde Projet, de Jean-Marc Mailly kritt seng Theaterpièce op Lëtzebuerg an de 24 hunn ech mat deem Rendez-vous, fir hei d'Sall am Neumünster kucken ze kommen, dass mer déi Theaterpièce hei an de Neumünster kréien. Dat ass e Jong zum Beispill, deen hat deemools dee Malheur, ech wëll näischt excuséieren, ech wëll just diskutéieren, deen hat deemools dee Malheur, dee Polizist do ze erschéissen an der Joseph-Jung-Strooss. Dee Mënsch ass haut zéng Joer laang propper, deen ass Educateur, dee galéréiert all Dag, dee spillt eng Pièce de Théâtre. Esou Leit misst ënnerstëtzt ginn, vill méi ënnerstëtzt ginn, wéi et am Moment de Fall ass. Also, wann ech an d'Suechi kommen, ass et jo bal gewosst, dass ech aus dem Prisong kommen. Ech hunn bis elo keen negativen Touch kritt, au contraire, d'Leit sinn ëmmer offen, si schwätze mat mer. Natierlech schwätze se villäit och nëmme mat mer, well ech aus dem Prisong kommen, villäit stieche se mer och d'Messer no an de Réck, dat ass fir mech absolut guer net wichteg. Bon, natierlech, et ass esou, ech si jugéiert ginn, ech krut déi zwou Condamnatiounen, ech hunn dat Recht ze contestéieren. Ech soen och ëmmer dat hei. Et muss kee gleewen, wann ech soen, ech wär onschëlleg. Mee mat deene Beweiser, wou ech bréngen, ass et méiglech, dass ech onschëlleg sinn. Dat kann ech awer vun all Mënsch verlaangen, dass sech dat emol ukuckt a sech doriwwer Gedanke mécht. Ech si keen Engel, ech sinn och net dee leschte Krapüll. Ech hunn, wéi seet de Fransous, roulé ma bosse. Mee elo muss ee kucken, dass ee virukënnt an net ëmmer sech lamentéieren, lamentéieren. muss elo virugoen a méi ass et net. An ech sinn am Fong gutt accueilliert ginn. Haut kann ech Ministeren op der Strooss Moie soen an déi soe mer och nach Moien. Ech hu mat dem Här Gramegna hei e wéineg geschwat. Ech hunn do ebe, soen ech oft, der Madame Collet-Flesch Moien, ech hu mat der Madame, mat der Madame Reding e puer Wuerter gewiesselt. Ech hunn nach eng Kéier mam, mam Här Gramegna e Wuert gewiesselt uewen an der Uewerstad. Ech gesinn se ab und zu, da soen ech ëmmer Moien. Voilà. Méi ass et net. Ech sinn am Fong gutt ugeholl ginn. Ech sinn net, ech hu jo deen Avantage, ech drénken net, ech huele keen, ech huele kee, keng Drogen, ech huele keng Pëllen, ech stinn do present, propper, an dat ass dat Wichtegst. Soss kënns de net virun. Wann s de scho bei d'Leit gees an de bass ugehaucht vun Alkohol, da kënns de jo bestëmmt net virun. An do wëll ech och eppes dozou soen, an dat ass mir ganz wichteg, déi vum SCAS do ënnen, Ech war jo do e puer mol bei op bei Descass, well ech do Descass, dat sinn déi wou Leit hëllefen wann se aus dem Prisong kommen. Ech hunn den den Term vum Scass elo net exakt hunn ech net an da gesinn ech war ech si ginn ech ëmmer bei de Biancalana bei den Dame bei den Här Biancalana den Dame Biancalana an da gesinn ech Leit kommen, déi sinn zougedrohnt, déi si knaschteg, déi si ruppeg, déi si frech. da stellen ech mer Froen. Wéi kënnen déi Leit do iergendwéi der hëllefen, wann se an esou engem Zoustand ze Beideg gëllen? Ech hu souguer schonn zu hinne gesot, Der misst am Fong hei, wéi der am Saturn e puer Garde-corpsen hei virun der Dier stoen hutt, an se erëm heem schécken a soen, Muer kënnt se a Jeun, dann diskutéiere mer. Natierlech ass net ee Charakter wéi deen aneren. Ech hunn deen Avantage, duerch meng, duerch meng, duerch meng Ceramik, duerch meng Connaissancen hunn ech deen Avantage, anerer hunn dat net. Mee du muss awer och dorunnen denken, dass de muss kucken, dass de erauskënns aus der Schäiss. An et geet nëmmen, dass de aus der Schäiss erauskënns, wann s de kredibel bass. Mee wann s de awer ugehaucht kënns, egal wéi, da bass de schonn net méi kredibel. Da soen d'Leit schonn, Stop, ech ka mat jidderengem goen, wou ech wëll. Ech hunn domadde kee Problem. Ech komme propper, ech sinn net, voilà. An dat ass ville Jongen de Problem. Mee si hunn déi Hoffnung och verluer. Dat ass hire Problem. Si wëssen heiansdo net, u wee sech solle wenden. An do uewen, eis Leit hunn och ëmmer net, net ëmmer Zäit, eis Assistante sociale hunn och net ëmmer Zäit, fir sech esou honnertprozenteg ëm d'Leit ze bekëmmeren. An duerfir wëll ech jo déi Associatioun grënnen, fir mat der État étatique zesummen ze schaffen. De meeschten Deel zun d'Jongen am Prisong hunn se keng keen Avenir. Wat denken se? Déi meescht si och duerno gestroft gi wéinst Drogen. Da komme mer erëm raus, da gi mer erëm Drogen verkafen. Déi hunn och keen Interêt sech iergendwou an Zueg virzestellen, well se souwisou ëmmer gesot hu kënn se aus dem Prisong. Dat ass de ganze Problem. Du muss de Leit kënnen heiansdo oder misst de Leit kënne méi Confiance ginn an se méi indépendant sinn an d'Leit emol froe wat kënne mer fir Äech maachen. Dat gëtt awer haut net gemeet. Haut mussen d'Jongen sech an engem Stéck culpabiliséieren fir dat wat se gemeet hunn. Si si awer schlicht veruerteelt ginn, also muss et jo viru goen. An de Prisong ass keng Solutioun fir keen. Natierlech muss de Jong awer och gewollt sinn, wann een do ass fir ze hëllefen, dass en déi Hëllef unhëlt an dass en dann awer mat op dee Wee geet an dass net fir d'Leit ze enttäuschen herno, obschonn ech weess, dass moins o deen anere kann ëmmer nach eng Kéier réckfälleg ginn. Wéi ech gesot hunn, do sinn der ganz vill, déi hunn Drogeproblemer, déi hunn psychologesch Problemer an dann ass dat net esou einfach. Am Liewen ass natierlech näischt einfach, mee wann s de näischt méchs, dat ass méi einfach wéi eppes ze maachen. D'Jongen hu keen Avenir, si ginn dann och bei den Dokter, den Dokter ass och eng fäi Persoun, Dee wëll jo och net hei an do an do an hei. Dee seet jo och net, dee dreift jo och net ëm d'Réinsertioun ze bekëmmeren, dee mischt och mat ëm d'Réinsertioun ze bekëmmeren. Souguer eis Riichtere missen nofroen, ob de Programm vun der Réinsertioun un deem an deem vun hire Clienten ugewennt gëtt. Dat gëtt jo net gemeet. Dat ass anscheinend ze vill Aarbecht. Mee wann en d'Jongen dobanne keng Perspektiv hunn, mat wat sollen sech dann ofginn? De Fernseh, Playstation, à la rigueur schaffe goen, wann eng Plaz do ass. Soss hunn sech dach nemmen ze langweilen a soss hunn se näischt ze maachen wéi am Bett moies ze leien. Souguer wann all Dag Bananne géife ginn, stinn d'Leit net op well keen Avenir do ass, well se wëssen mir kommen net virun. Ech weess nach, deemools weess ech wéi den Här Spielmann gesot hutt, mir bräichte mol kee Fraleitsprisong méi. An da ginn eis Fraleit hin, déi soen dann, mir hätte gären e Giwwenig wéi d'Männer. Mä ech gi mer dach kee Prisong bauen, ech muss dach kucken, datt ech aus dem Prisong erauskommen. Also musse mer Diskussiounen féieren, wéi kënne mer dat maachen, datt mer hei an engem Etat normal erauskommen an datt mer weiderkommen an der Sociétéit. An dat ass dat, wat ech wëll maachen mat eiser, mat eiser, mat eiser Associatioun, wou mer mat de Leit schwätzen. A mir hunn en anere Langage bestëmmt wéi déi Leit vun Offiziell, déi kënnen och net ëmmer esou laang mat de Leit schwätzen. Also musse mer elo kucken, wéi et geet. An da maache mer esou, Wann e Jong do ass wou dat gären hätt, mécht en et. Awer am Prisong hues de keng Zukunft. Wou solls de dann op eppes bauen, wann s am Prisong keng Zukunft hues? Wéi eng Zukunft dobaussen? Voilà, kommen eraus, an dat weess jidderee, keng Wunneng, keng, keng Aarbecht. An 't ass och heiansdo, looss mer dat éierlech soen, 't ass och heiansdo méi einfach fir een an den RMG ze setzen, fir an d'Societéit anzeglidderen. Et ass heiansdo méi einfach, dann hu mer eis Rou och villäit. Voilà. Ech wëll hei kee stigmatiséieren, kee virun de Pilori schwätzen. Ech weess, dass näischt einfach ass, soen et nach eng Kéier. Mee mir musse kucken, dass mer virukommen. Mer kennen Problemer, léise mer Problemer. Duerfir si mer do, duerfir ass de Staat do. An en concert misst eppes ze maache sinn. Awer Mä e kënnt d'Welt net retten, dat weess ech och. Also deen neie Prisong war net néideg. Fir mech war en net néideg, e war och net fir aner Leit néideg. Fir mech wär méi interessant gewiescht e Centre de réinsertion, dat wär méi interessant gewiescht wéi erëm e Prisong. Leit ewechspären, Leit ewechspäre bréngt et net. A mer wëssen, datt mer de Leit och dobanne keng Aarbecht kënne ginn. Léiwer heibausse mat engem klengen Job wéi dobanne mat kengem Job. Bon, also mär geet et gutt, ech ka mech net bekloen. Dir hutt elo d'Dénge vu menge Projeten, si lafen, et kënnt näischt vun haut op moar. Si soen ëmmer, et Roum, Roum giff haut nach do gebaut ginn, si bauen och nach nuets drun, dat seet jo keen, mee mär komme virun. Geet, sinn d'Séck zefridden? Also ech kann zefridde sinn, ech kann och roueg soen, hât kann ech och soen, ech sinn. Wéi ech ëmmer soen, je suis avancé, pas seulement d'un pas, net nëmmen e Pas, mee e Pas géant. Ech hunn awer och alles duerfir gemeet. Ech krut och d'Ënnerstëtzung an d'Leit gleewen u mech. Also muss mer elo dee Wee do goen an dann huet d'Saach sech. Et ass näischt einfach, mee du muss ebe kucken, dass s de déi kleng Aléaen iwwerspronge kriss, dass s de heinarein